Lýuks awtomobil diýlende nähili häsiýetli awtomobiller göz öňüňize gelýär? Prestiž, tizlik we adrenalin, kämil tehnologiýa ýa-da maşgala bilen geçirilen howpsuz ýolagçylyk? Elbetde komfort we ýokary hilli ses sistemalary ýatdan çykarmazdan. Bu wideoda biz öz kategoriýasynda iň lýuks awtomobilleri göreris. Eger-de Algarhia ýa-da Prestiž siziň üçin esasy zat bolsa, Onda siziň gözleýän ulagyňyz şulardan biridir, Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur ýa-da Aston Martin DBS on iki. Rolls-Royce Phantom alty nokat ýetmiş bäş litr V on iki motordan gelýän bäş ýüz altmyş üç at güýji bilen lýuksyň nyşany bilen Phantom diňe bir awtomobil däl, edil sungat eseri ýaly. Gilead Taýleriň ajaýyp dizaýny göz gamaşdyrýan Phantom uzyn we haýbatly göwresi bilen özüňi soltan ýaly duýýaň. Ikoniki öňki obližowkasy we el bilen edilen detallary bu awtomobiliň abraýyny görkezýär. Göz öňüňe getir, gyzyl halyň üstünde ýöräp barýaň, ähli gözler saňa seretýär we sen, Bir şa ýa-da şa gyzy ýaly duýýaň. Rolls-Royce Phantom hem Starlight Headliner, ýagny ýyldyzly potology, ýörite zontik goýulýan ýeri we sowadyjy hem-de şampan stakanlary bilen bile size şol duýgyny ýaşadar. Indiki duralga Bentley Flying Spur. Alty litrlik V on iki motory size alty ýüz ýigrimi alty at güýjüni hödürleýän bolsa, Stefan Sielowyň nepis çyzyklary bilen bezelen Flying Spur bizi lýuksyň bogujylygyndan halas edýär. Daşyndan seredilende, şa köşklerini ýatlatýar, emma esasy jady içinde size garaşýar. Elde edilen detallary, ýokary hilli deri örtügi we birkemsiz işçiligi Sizi garşylan ilkinji pursadyndan başlap bize möhüm kişidigimizi ýatlatýar. Kişä görä ýörite önümçilik aýratynlyklary bilen Flying Spur siziň stiliňizi görkezýän sungat eserine öwrülýär. Yzky oturgyja ýaplananyňyzda bolsa sizi şalary ýaly bir komfort we ýokary derejeli sessizlik garşylaýar. Flying Spur bilen ýolagçylyk etmek bir menzile barmakdan zyýada ýolagçynyň özüni, bir lezzete urýar. Lýuksyň şalaryndan ýene biri bolan Mercedes Maybach S-Class bilen ýolagçylygymyzy dowam etýäris. Alty litr we on iki motory alty ýüz ýigrimi bir at güýjüni hödürleýär. Gordon Wageniň golny göterýän dizaýny bolsa ajaýyp çyzyklary bilen gözi gamaşdyrýar. Kämilleşen tehnologiýa we sürüji assistent sistemalary howpsuz we komfortny ýolagçylygy bize wada berýär. Maýbak S-Class-yň oturgyçlary bolsa size spa hyzmaty garaşýar, massaž etýän oturgyçlar, ýörite klimat-kontrol sistemasy we Armester Surround ses sistemasy bilen ýolagçylygyň dowamynda stresden uzaklaşyp, özüňizi aýnadyp bilersiňiz. Bäş nokat iki litrlik Peonk motoryndan alynýan ýedi ýüz ýigrimi bäş at güýji bilen ikonik dizaýny modern görnüşi bilen DB on iki Marek Riçmanyň ussatlygynyň netijesinde janlandy. Jeýms Bond filmlerinden atylyp çykan ýaly görünýän dizaýny, güýçli motorlary we lýuks interýeri bilen agent filmleriniň gahrymanlarynyň duýgusyny bize ýaşatýar. Noldan ýüz kilometr sagat tizlige üç nokat dört sekuntda çykýan bu ulag performansyň aşyklaryny kanagatlandyrýar. Ýok, lýuks siziň üçin oligarhiýa ýa-da prestiž däl-de, adrenalin we tizlik bolsa, onda Porsche Panarema, BMW M ýedi ýüz altmyş I we X-Drive, Ferrari Portofino öňümizden çykar. Dört litrlik V sekiz bilen alty ýüz at güýji hödürleýän Panamera Miçel Maurung tarapyndan kämilleşdirilen bu sport awtomobil Porsche Active Suspension Management we sekiz gatly PDK korobkasy bilen size birkemsiz sürüş tejribesini ýaşadar. Panamera noldan otuz kilometr sagada tizlige dört nokat iki sekuntda çykýar. Kapodynyň aşagyndaky alty nokat alty litrlik V on iki motorynyň netijesinde alty ýüz on ýedi at BMW-ny tirkäp barýar. Karim Habibiň dizaýny bolan bu ulag edil sungat eseri ýaly M-Sport togtama we X-Drive sistemasy bilen öwrümlerde size howpsuzlyk duýgusyny berýän M ýedi ýüz altmyş I ol bir wagtyň özünde noldan Ýüz kilometr sagat tizlige dört sekuntda çykmagy bilen performans aşyklarynyň ýüregine girýär. Bu wagşynyň roluny geçiren wagtyňyz size adrenaliniň derejeleri ýokarda bolan tolgundyryjy sürüş tejribesini ýaşadar. Bu gezek arkadaky üç nokat dokuz litrlik we sekiz motordan gelýän alty ýüz atyň sesi bilen bile adrenalini bize ýaşatjak Ferrari Portofino Flavio Manzonyň Goluny göterýän ajaýyp bir dizaýny bilen özüne çekýär. Ferrari we tizlik muşdaklary bu awtomobiliň noldan ýüz kilometr sagada üç nokat bäş sekuntda barmasynyň netijesinde motordan gelýän güýjüň sesini we adrenaliniň partlamasyny duýýarlar. Deňziň kenaryna tarap uzap barýan ýolda Gün ýaşyp barýarka Portofinoryň rolunda Şemal saçlarymda, aýdym ruhumda we azatlyk duýgusy bütin bedenimi gurşap aldy. Portofino diňe bir ulag däl, azatlyk duýgusynyň özi. Eger-de siziň üçin lýuks, tehnologiýa we komfortyň ajaýyp sazlaşygy bolsa, onda siziň gözleýän awtomobiliňiz Audi A8L. ýa-da Lexus LS. Üç litrlik V alty motor üç ýüz kyrk at güýjüni öndürýän bolsa, Mark Lişdeniň dizaýny modern we sofistik bir estetik hödürleýär. Audio emeli aň bilen aktiw sürüş assistendi we Bang and Olufsen ses sistemasy bilen size iň täze tehnologiýany we komforty hödürleýär. Giň interýeri we aýratyn zakaz ýaly görnüşleri bilen şalara meňzeş tejribe ýaşadýar. Ýapon nepisligini we tehnologiýanyň ajaýyp birleşigi üç nokat bäş litrlik V alty motory, 354 at güýjüni bolan LS sessiz sürüş tejribesini we Tadao Maryň nepis çyzyklary bilen janlanan LS milli ýapon estetikasyny modern çyzyklar bilen harmanlaýar. Meşhur Mark Levinson ses sistemasy bilen LS-iň içindäkilere birkemsiz akustik tejribe ýaşatýar. Lexus Safe The System Plus iki nokat bäş sürüjini we ýolagçylary ýokary derejeli gorag bilen üpjün edýär. Meň üçin lýuks maşgalam bilen geçirilen wagtym diýýän bolsaňyz, Volvo S90 siziň arzuwyňyzdaky awtomobil. Howpsuz we maşgala esasy alnan lýuks isleýänlere Volvo S togsan iki litrlik T dört motory, üç ýüz ýigrimi at güýjüni öndürýän Robin Peýj tarapyndan dizaýn edilen modern we minimalistik estetika hödürleýär. Pilot Assist, sürüş kömekçi, sistemasy we Bowers and Wilkins ses Ses sistemasy bilen size howpsuz we gyzykly ýolagçylyk hödürleýän S90 giň interýer we komfortly oturyşlary bilen maşgalaňyzy hezil gezelençlere äkidip bilersiňiz.